Familiyam Ganiyeva. İ, biz mında, Qırımda, qaçan biz oturğanda, anamın beş tene balası bar edi. Tizem Alustadan keli bize, Qırımğa, i aytı, Apa, Men apı bir qıznı alayım, saña ağırlıq olur artı, dedi. O dedi, Nu, al, alıy meni, ketirey Alustaya. Men oturayım Alustağa. A Qırımdan çıqarğan vaqta anam eto dört balanen çıqay. Qaysı köyden? Yaltadan. Siz Yaltada doğdıñız? Men Yaltada doğdım. Özün de?
Özünde, daje öz evimiz bar anda. Yaltada. Yoq, Dereköy, Ayvasıl degilmi? Yoq, Yaltanıñ özüne. Aha.
Eviñiz daa turıy endi? Evimiz anda militsionerler turıy. Aha, yaşaylar anda. A, olar anda. Eve qoydılarmı sizni iç? Varanda? Ha, vot, toka bilmeyim, qaçıncı yılda vardım men Qırımğa. Neden, anda biz bir soymuz bar. Onıñnen bardıq da, kirdik biz azbara.
İ o hozâykadan men dedim, mı dedim, zdes rodilısvse pâtera, stakan vody dayte dedim. O qarı mana bir stakan suv berdi. Men içtim. E biz kitti. O dedi, Tut kto ne prihodit, e se rodnâ, dedi. E se tut rodilisi, dedi. E öñ men kittim. Soñ men, qaçan bizi Qırımdan çıqarlar, Men boykanamnen, harbabamnen Aluştadan biz çıqtıq. Bizi başqa yer, Uzbekistana ketirdiler. Aqılıñızdanmı sürgün etkenleri, nasıl etip çıqarğanları? Siz qaçıncı senesi doğdıñız? Men otuz beş sene. Otuz beş sene.
Aqılıñızda olması kerek, doquz yaşında ediñiz. Qaçan,
eto, başladı bam ketmeye, Aluştayı.
Ne, Yalta, Alustağa. Soñ men eto, boykanam, tizemen evinden şiy alıp kelirdi. No biz çıqqanda bir şey almadıq. Ketiler bizi Uzbekistana. Biz anda, bize berdiler bir ev, Uzbekistanıñ Uzbeklevi. Hayırine keldiñiz Uzbekistanıñ? Töytüba.
Töytüba, Taşkentskaya oblast. Da.
Vot. İ biz anda bir ev berdiler bize, pol topraq. Mhmm. Stenaları topraq. E, pencere, qapı yoq. Pencere bar edi, qapı da bar edi. A eto krışa nesi, krışası solomadan yapılğan, qamıştan. Vot, ölen evge oturdıq. Soñ, qaçan uje anamnarı mında ketirdiler, Boltskiye. A anañız, babañız? A babam edi cenkte. Cenkte mi? Turdı armiyada degil? Cenkte edi. Qırq birde kitti babañız? Qırq bir senesi kitti. Mürvet apa, siz qaç. Evde malâk.
Aa, siz qaçıncı balasıñız evde? Men edim ekinci. Ekinci. Demek, sizden büyük? Menden büyük Zera apam. Apañız bar.
Aha, soñ siz, soñ daa üç qardaşıñız. İ anda vot apam, Mustafa, Saide, öz arayıma. Olar anañıznen qaldılar? Olar anamnen qaldılar. Aha. Oları sürgün etip, çıqardılar, Mariyskiyge ketirdiler, e? E, oları ketirdiler Mariyskiye, başta Tatarstana ketirdiler. O, dört vagon ile beş vagon bar edi. Rametli anam er vaqıt aytırdı. Ketirdiler bizi, dey, Tatarstana, zaberu ya ih. Ya ih zaberu. A ruslar böyle der, qırımtatarlı boynuzları var dep. Olar öyle söylediler da? E, olar öyle söylediler. U nıh rvogi yez dedi. A qaçan vokzalğa ketirdi, poezd toqtadı, episi başladılar tüşmeye poezddan. Ruslar dey, Kakıye ne krasivıye vse, dey. Anam otuz üç yaşına edi. Vot. İ vot beş balası. Ketirdiler baraga. Naş deyler bitli barak. Baraga oturdıq. Soñ verdiler bir baragdan otdelniy komnata. Biz anda oturdıq. Anañız çalıştımı? Anam çalıştı marbom kombinata. Kelgeninen, e?
A? Kelgeninen mında, Mariyskiyge. E, I, o yevrey direktor ep tatarlara iş berdi, zavod aldı. Boykanam toje kirdi işlemeye, Anfiy Boykanam. Birisi Anfiy Boykanam, birisi Gülşan Boykanam edi.
Anañızıñ adın söylemediñiz? Ayşe. Ayşe. Anañız nasıl baqtı bu dört balanı soñ bir özü mında? Soñ qaçan Boykanam, Anfiy Boykanam çalıştı Marbuma. Anam ayttı qaynanasına, Ana, dedi, sen çık işten, baq balaları. O to işten çıqtı, i abu dört balayı baqtı. Abu tizem Hasemeni
Aldı yanına. aldı, Aluştayı ketirdi. O evde Yaltağa anama keldi müsafirlige gena. Da olar episi çıqtılar Qırımdan. Episi çıqsatın. Soñ başladı vızov qıdırmaya bizi. İ eta bizi taqtı, taptı işte neden, Tuytubadan. Ana, po vızovı bizi aldı mında Volžskiye. Qaçıncı senesi? Eta, gde to Sorq şestoyda ili sorq avlen boykanam i har babam. Üçüñiz keldiñiz.
İ tizemiñ qızı. Men üçünci, men dördünci edim. Olar episi öldiler, men qaldım sağ. Büyük anañız, qarbabañız mında keçindiler, e? Mında keçindiler.
Mariy Skıriñ. Tizemin qızı tozi mında keçindi. A, ne, o, ya, yaş keçindi, nas, ne vaqıt? Olar yaş, olar ba, hasta ya ediler. Ya ço Özbekistana ne bar edi, men Aa. anda yalınaq yürerdim, ço, sularçe. Nu, e, olar eto. Qaçan tizemi qız öldi, qar babam öldi, qartanam, boykanam öldi, men qaldım sağ. Vot dahşet. Şimdi seksen dört yaşnadam. Qayda çalıştıñız?
Men Drevkombinatta çalıştım. Şu marhumıñ nesinde o da, e? Marhumıñ yanına bir zavoddan var. Aha. Drevkombinatta çalıştım men onda. Kim olıp çalıştıñız?
Raboçiy olıp çalıştı, Grıbeli varı cüttetken. Hı. Siz mında oqudıñızmı mektepte? Mında vardım, men dört klass ili üç klass bitirdim. Baqayırım, anam bir özü işley, Horanda balaban, men kittim dırıv kombinatı işe. Qaç yaşında? On altı yaşında kittim men işe. Aa, on altı yaşında dörtünci sınıfnı bitirdiñiz, da? Ee. Keç bardıñız da mektepke, öylemi? Ee. Keç bardım. Siz anañızıñ, qoşuldıñız anañıznen, e, siz? Ebet, aha. Bir, bir yerde edik anamnen. E, qarbabam anama ayttı, Ayşe, dedi, a bu qızıñ seni baqacaq, dedi, meni körsetti. A bu qızıñ seni, anam ölünce, men onı baqtım, o mında öldü. A bu kvartiraçı, ün kvartirası edi, anamın, marbum ver dedi.
Ya qalğan qardaşlarıñız, olar nasıl yaşadılar? Vot, ata, Zera apam, o Özbekistanda öldi. Vot, Anfediyim da, onıñ qızı şimdi Qırımdadır. A oğlan qardaşım, o da mında öldi.
Şu beş baladan kim qaldı endi? Biz qaldıq üçümiz.
A, üçüñiz qaldıñız.
Ot men, Zarema qardaşım i Saide qardaşım. Mh. Olar qayda yaşaylar? Saide qardaşım ot qızı keyip aldı, Qırımğa ötüreyler. Mh. Anda ötür, öt, anda u inf, insultey. Mh. A Zarema qardaşım u Qır, Dobreye oturı, öz evleri. Begendim, pek begendim. Beş komnata olarnıñ. Ne zaman bardınız Qırıma? Bıltır bardım.
Bıltır? Birinci sefer bardıñızmı ya ondan evel bardıñızmı? Ondan evel men bardım, no, tak, mimo.
Öz eviñizni taptıñız, e? E, öz evim. Aqılıñızdamı? Aqılıñızda qaldımı? Aqılımızda qaldı.
Aha. Qaçan bamıt eterler, başladılar qaçan bizi qırımdan çıqarğanda, Zera qardaş, apam o vtoroy klassqa qatnardı, anda Qırımğa. Portfelinden knigalarını alıy da, vilkaları, qaşıqları qoyay.

Bizi, dedi, alkitelâr öldürmey, dedi, kak yevreyleri, kak yevreyi bizi de öldürecekler, dedi. Kerekmey bir şey, dedi.
Bizi de öleyin alkitelâr, dedi. Mhı. Vot. Nu, qaçan keldi, bizi, anam ayttı, qaçan kelgenler evden köçürmeye.

Da ne der eta otets o? Ta ki biz ot Volskıye oturıyıq şte. Alıştıñız endi mında? Uca alıştıq.
Aqırıma qaytma isteysiñiz? Ot bazı vaqıt isteyim, a bazı vaqıt.
Yaltada yaşamay ister ediñiz? No, koneçno, öz evimizde isterdik, no.